A Rees yn gorau gweithio'n galed am y bel. Mae dal yno i Jamie Hughes. Worrell unwaith eto yn ei chanol hi. Will Evans yn ei chanol ei on mantais i lan ymddyfru. Rees sy'n cymryd i amser. Y bêl yn dod allan i Hughes, Hughes ar bas hir i Meinad, Meinad yn dadlwytho'n effeithiol i'r asgell chwith. A mor sydyn â hynny, mae Llan Ymddyfri wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru a Ilan Phillips yn sgorio cais cyntaf yn y gyngrair. Wel, dechreuad champions gan Llan Dyfri. Ni'n gweld yr amrywiaeth sydd gyda nhw yn ei chwarae, y blaenwyr yn trafod y bel i'r olwyr, Dwylo syml sy'n neud e, a bas dros y top, Jack Main a digon o rife gyda Llanymddyfri a mae Ilan Phillips yn neud yn dda yn y gornel.
No compete, play on. Mae'r bel yn fyw.
A Taylor Davies gyda y bel yn ei ddwylo. Da ni'n gwybod sut fath o berygl mae Llanymddyfri yn gallu achosi o ardaloedd fel hyn yn y cae. Davies sydd dal yng nghefn y sgarmes symudol. A Pŵl yn ceisio arafu yr arf enfawr yma gan Llanymddyfri, ond Taylor Davies sydd o fewn modfeddi o'r llinell gais. A mae Taylor Davies yn sgorio ei gais cyntaf o'r tymor ac yn cario ymlaen fel nath o llynedd. A Llanymddyfri sy'n ymestyn i mantais.
Wel, mae pawb yn siarad am Gall Uchan ymddyfri i ledu'r bêl chwarae dwysedd uchel, ond mae'r gŵr yma, Taylor Davies, wedi cael sawl cais tymor diwetha. Sa'n ni'n fe, byddwn ni'n gofyn am contract a arian am sgori ceisiau achos bydde fe wedi gwneud ffortiwn blwyddyn diwetha. Mae'n edrych fel un fel nath Pont y Pŵl amddiffyn e'n dda, ond mae'r hyrddiad nesaf na yw'r un sy'n bwysig i Llan Ymddyfri. Maen nhw'n aros yn gryf, a nath Taylor Davies yn dda yn y diwedd. i sgôr i'r cais.
Matt Flanagan. Mae'r bel allan i Cochrane. Kelvin Davies yn ardal y dacl yn rhoi'r platfform i'r mewnwr. Meek. Meek. Ar bel i Mahoney, Mahoney ar bel yn lanio yn wylo Jordan Thomas, y gic yn hyfryd, tuag at yr asgellwr. Ac mae'n dechrau perffaith i'r hanner, a Matthew Powell, yr asgellwr, yn croesi Pont y Pŵl. GS dros munud o'r ail hanner, a mae Pont y Pŵl sydd nôl yn y gêm. Pont y Pŵl 8, Llan Ymddyfri 12. Wel, mae ddechreuad perffaith i Pont y Pŵl yn yr ail hanner. Bach o lwc gyda Y, y, y bêl yn adlan mi, ond Matthew Powell yn neud job arbennig i sgori'r cais yn y diwedd. Oedd eitha lot gyda fe i wneud i reoli'r bêl ar y llawr. Ond penderfyniad Jordan Thomas yw e i dod i'r gic i'r gornel. Yn chwarae teg i Joel Mahoney.
Yn ymestyn yn uchel Callum Davies. A dyma ni'n dod eto yn torri drwy'r bwlch. Joel Mahoney. Angen chydig o gefnogaeth allan dros y top. Y bas yr holl ffordd. Matthew Brown yn sgorio ei ail gais o'r ornest. A mae'r dorf cartref Wrth eu bodd, maen nhw ar eu traed, maen nhw'n bloeddio eu cefnogaeth.
Wel, mae'n ardderchog. I ddechrau, mae Hony, fi'n credu sy'n mynd trwy ganol llinell amddiffynnol llan ymddyfru gyda symudiad wedi paratoi yn yr wythnos. Ond ni ddim yn gweld hyder sydd gyda Pont y Pŵl yn yr ail hanner. Mae'n syml i ddechrau, just symud y bel, mae Dackle sy'n cael ei golli, ond mae'n neud mor dda i gadw'r bel yn fyw. Sythu'r dyn, a mae Matthew Powell mewn am ei ail gais.
Meek ar bêl i Morgan Allen, sy'n taranu dros y llinell fantais. Will Evans yn ceisio creu chydig o broblemau yn ardal y dacl i Pont y Pŵl. Yn dod i ffwrdd gyda'r bêl y capten, Herbert. Leonard yn y boced i Kieran Meek, Meek yn y pys. A mor hawdd o hynny mae Pont y Pŵl nôl ar y blaen. Profiad Kieran Meek yn gwybod bod yna gyfle fan hyn am dri phwynt. A mae'n benderfyniad clyfar gan y maswr. Rhys ar Bailey Hughes. Green nôl tu mewn. Ond eto amddiffyn gwych gan Pont y Pŵl. Cic gosb arall i Llanymddyfrin fan hyn a... Mae'n deg i ddeud, mae hon o fewn gafel Jack Maynard. A mae brofiad yn sicr i weld yn fan hyn. Dydy hwnna ddim yn boeni Jack Maynard, yn profiadol Maynard, yn rhoi di rhwng y pist, Pont y Pŵl, 18. Gan yn ddyfru 18 yn y bôn yn cael ei dynnu i'r tir. Morgan Allen eto. Tri chwaraewr i dynnu Allen i lawr. Ac eto yn croesi'r llinell fantes. Meek ar bel. Allan i Scriven. Scriven i Mahoney. Mahoney gyda gwagle. O, am dacl arbennig gan Iwan Hughes yn y cefn. A Osian Davies yn dwyn y bel, o, am dacl enfawr, ac yn y diwedd, Will Evans, y clo ar ei gêm gyntaf i'r clwb, sydd yn hyrddio honna i lawr y cae. Mae hon wedi bod yn gêm anhygoel. O, oh, mae Nathan Hart di dwy'n y bel. Waw, am funud hollol Anhygoel a mae Reece yn mynd yn sydyn, y bêl gyda Adam Warren, Warren a'n chydig o help yn dadlwytho i'r asgell i ffordd ffordd arall, mae yna fantais i Llanymddyfri, ond mae yna fantais Pont y Pŵl yn ceisio arafu'r gêm. Dyla Fali sy'n dod yn ei chanol i, a mae'r dyfanwr syth yn ei boced, Cerdyn Melin. Mae'n gam milltir yr awr yma. O, am gêm o rygbi. Am noson, am gêm hyd yma. Meinad ar gic, o mae'n crymanu hi rhwng y postyn pella gan ymddyfri 21 Pont y Pŵl 18. GS dros 5 munud i fynd yma. Push me.

sy'n cario tro hwn. Off the foot, play on!
Off the foot, play on!
Pwysig gyda hi. A mae di mynd rhydd gan Jordan Evans yn rhoi'r cic lawr y cae. A mae'n mynd allan ar yr ystlys bella gan Jack Maynard. Mae'n pwyntio at y dorf, mae'n pwyntio at Pŵl. Ond llan ymddyfru sy'n wedi dod i barc Pont y Pŵl ar noson agoriadol Super Rugby Cymru.